Un felis dia pa tur miembronan aki nan ku Nicky Martin di Worcester Vkrushman Think e Bell Resort. Dios bendiciona bo san tur. Si nan ku disidi di traha e video aki pa tur e miembronan ku ta papia pa Pemento e modo ku nan por komprende mi presis kiko mi ke men i asina nan tambe por disidi e ora i ta kual kamisa nan ke traha. Pasobra ami tin tres kamisa tres muda do wol mi dra kamisa pero den futuro lo bin mas. Nan ku nos kuminsá. Esaki ta trend for papia Unu di esaki ta un papel ku sali un film, anto ku bo por print riba dje ku high quality ink, anto a bora despues bo ta bota riba riba e t-shirt. Esaki ta un t-shirt di katuna. E kamis aki lo dura bo te binti sinku pa trinta laba. Basta bo strikele ben esta baita, bo lab'e ben esta baita, anto bo lab'ele ku awa kayente, awa koel, anto wak riba dura bo. Tin biaha ta duraba asta te te mas ku bintisinku biaha la ba. Ta tempu den kon bo trata bo kamisa. Esaki ta traha ku vinil. Vinil ta ku e mashin ku mi tin ta kòrta e lèternan òf imágen tambe. Anto awor mi ta presa riba e kamisa. Esaki tambe ta un kamisa katuna. Anto e kamisa aki tambe bo tin ku laba ben den su beitu, bo tin ku stik'e ben den su beitu. Anto preferibel no tabei ku awa kayente, tabei kon ku awa kul. I tambe por dura bo hopi largu. E por dura bo te ku sinkuenta i sinku la ba.

Loke ta pasa ta ku e koló ta penetrá den e kamisa, anto e ta bira parti dje kamisa. Kende akinan sí bo por strik riba e kamisa, bo por bo por lab'é kon ku bo ke. Pero e úniko e úniko material ku e ta e sublimeshi ta ta pega bon riba dje ta ta poliester shirt. Sesenta i sinku por shento pa shen por shento poliester shirt e ta pega hopi bon riba blanku. Bo por usa tambe poliester shirt Colon, e otro colonnan, pero e colonnan mes ke ta a wisa licht, ke men di a wisa licht geel, licht blauw, anto e ora ei cambia bo pa se sublimation menen, anto ela ta penetra den e camisa, anto ela bo por mira e color. Bo so riba camisa scuro bo no ta mira ela, mas bo ta penetra den e camisa. Kiko manera mi ke men sublimation di ke riba blanco ta resalta mas tanto. Bo ta mira un color bonito aki. Nos por di tambe. Sí, esaki ta e tres tres diferen e tres kamisnan ku mi ta hasi, e tres metodonan. I awor aki mi ta laga boso a mira kon e proseso ta bai pa traha kada un di e kamisanan aki. Bon, mi ta bira boso ante gra. Sí, laga nos kumsa ku transfer pie. Transfer pie ta su mas barato. Esaki ta pa kamisa blanku anto ku kamisanan licht, ku den no kolornan Camisa sucu. Esaki ta pa camisa nan sucu tambe. Camisa preto, camisa blau scur, camisa pero ey clor bo usa esaki tambe riba blanco tambe. So ami ta usa esaki personalmente pasobra ey ta mas diki. So esun blanco aki esun aki ta mas fini pasobra ora bo prente riba e blanco of riba e licht ey ta cue e color tambe pero ey ta crack mas lie. Pero esaki de despues trinta labana ongeveer ey ta cuminsa crack door bay. Basta bo cuida e camisa bon si. Bo? Ok, nos ta bay haci un camisa cu esaki. Si e kinan lo bo di papel, anto nos ta laga e printe e image uit. Si, esaki nos a print, esaki nos no print con. Ink high quality riba e cosa aki anto ora aki nos tin cu tee riba e coki bo por corta e blanco tambe kita fo of si bo ke corta mane e forma tambe of bo sek e machine e machine ta schila e nechi tambe pero a maya bonito asina aki ke rand blanco mi ta yete resalta e antigi bastante nos bo tee asina aki pero unico prome cu bo tin cu haci ta bo tin cu lantee. Pasobra ora bo ta un sorti fiel mi ta ku e ta bai pla ku Wisenstael riba e riba e papel. Bo ta mira kico bo ta kit'é riba e t-shirt. Si? Por eso bo san kaba amo a kustumá kaba mira ni a misa kon tin ku a ta deka si no ke nos ta sin aki ai hasta bo ta nèt mei mei nèt mei mei si no ke bo ta sin.

Si nos ta kla ku esaki, nos ta puede laga e frie manera un trinta sekondonan i asina. Oye, bunita bunita lo penetra den djentiki, pero esaki no bo mishi riba dje. E mismo mane, esaki bo no bo strik riba dje. Esaki tambe bo tin ku laba e ben hasta baita, strik'é ben hasta baita, anta bo e dura hopi. Met esaki ta bintisinku bia kon ku ke. Lagi ki. Esaki ta horona transfer papi. Si, esaki ta un pila di e vinil o vinyl loke bo si bo ta yama el. Aki riba nan bo ta korta e figura of e letternan pa despues bo bai. Bai bedruk riba e t-shirt. Ok loke bo su hasi tambe bo ne prub'e bo ta kue dos color tambe bo combina nan tambe enton esei debe hasi woki tambe debe hasi algo special pa nos nan nan gan e doble esaki nos tin ki usa esaki pa nos por cortele ya a m'acostuma caba cu me di mi ta djis bo te sin aki Senti di mi mes mi aki. Ahora mi ta corta tur dos pareho. Cosi do anco aquí dje stress ta net mi medio, dje stress ta net mi medio. Así mi aquí. Yes. Anto nos corta den dos. Anto ahora ahí. Aquí rato mi ta bay combinele. e dos colornan. Lo por mira? Mira lo cu mi debe haci ahora aquí. Mi debe combinar e colornan di e lettersnan cu mi ta buta. Anto mi ta traha un avertje atrobe. Tin A5 tambe, DJ. Pero esaki no esaki trampa. Si, esaki ta e meet. Escamino nos tin cu plaki por aki. Ora nos ta ke, nos ta buta e camino cu nos tin cu corta ta e banda aki. Nos ta ke butel asin aki. Ante esaki ta ami mester bo tele asina aki. Riba dje mesora asina aki. Ante aki rato ora mi bai den e sistema di e computer, mi ta bo tele modo ku E letternan ta cu e intere pide aki, anto ora ta corta e intere pide, anto despues mi lo bay pile. Si e siguiente paso ta ta e conan cu nos ta buta aki riba riba e meita aki, nos ta butel awor aki aki deno den e machine aki, anto e machine aki ta bay corta e diseño pa nos. E strepi coranan aki. E mi wou esey ta un otro cos, si ta otro bia ora mi tin. Segun ora mi tin e cursonan pa mucha yawanan cu ta biniendo, enton mi ta siña nan e pilican. Si, awor aki esaki, no importa ki color, pasobra awor ki color rosa y color berde nos ta usando, keso no importa ki color di image bo tin, pero abo ta kis ki color abo ta print, abo ta corta, ok, ok, awor nos ta haciendo ki hora ey, esaki nos tin cu ke.

Un letra masha bunita mi. Laga nos bai wak con e ta. Nos i corta e image cu a wora a tema laga nos a mira. Ora mira e aba ta dicidi como ta buta color nan no ta importa ki color e image ta aba ta dicidi e color cu aba ke. Awor yega ora pa pil. Mi ta hasi mal lihé, yai kor ta bai mal lihé awor, di bon?

Si esaki ta fini pa bo te kamisa kaba na yachi, modo ke ta bai mal i e. Mira aki, aki nan lo lo bo te sini aki, e ta miti e kaba, lo akustumá kaba, ta asina ami ta bai mas fásil, ami ta djis buto sini aki so. Mira aki, bo ta djis buto nan banda e otro sini aki. Esaki ta mi kreashon. Mira aki, mi mi a traha un kreashon, nunka mi tiki ke ke ke kolónan ke mi a botá, mi sibi ke algu nos por usa nunka ke kolónan tambe. Mira aki, anto Riba esaki nos ta buta esaki di jeans pa por deha yai cayente ta baha mucho pisa riba conte. Ora ey nos ta cuye ley, nos ta trae asina aki nos ta cla prende. Si nos ta cla nos ta hali asina aki ley fina asina aki, hali cosa aki y de aki nos ta kita e ley. Asina aki, muy bunita coke ta sali aki. Minis creacion Rudy un camisa cu mi mes a inventa aki mira con bonito ki bonito bonito ta keda un mes bo tawe bo haci loke bo ke anto no.

Si e asina aki mi ta printa ey mescue cu normal mi ta printa el transfer papier tambe, pero solamente ta bay envia mas um, um, inkt di sublimation ta bay riba e papel di sublimation pa despues nos uh, bay druk riba ey. Si e ta cla, mira con bonito ta aki. Sa ki nos ta sublime un dia ki riba e kamisa. Si awor nos hasi sublimation, sublimation nos a bota e kamisa kaba riba un midí, i aki ta mas ki e, aki na sublimation nos tin ku bota esaki aki nanan pa bouchi kue pa e pa e koló no penetrá pasadura dor bai kue e parti abou di e flanel. Pasobra ku Rabón ta bai koke ta bira manera un gas, ta un gas, e koló, e koló ta bira manera un gas i ta penetrá den e kamisa, kende a ta bira parti dje kamisa. Anto esaki sí bo por strika riba dje hogo normal. A la la be manera bo ke. Ok, awor ku nos ta kue esaki, nos ta kue e image ku nos a butrá, nos a nota kòrda ta aki, nos ta bot'é aki riba asina aki, nos a kue tambe.

Ok nos ta hali cos aki so nos ta kita papel aki therefore despues nos ta kita e image aki mira aki con bunita e color sa aki mira aki un bulinta color mira aki. Penetra den e camisa. Poliester camisa nos ta usa, pasobra e ta mas miho pa e superficie penetra. Bo por usa tambe color hel of color blauw of e basta e color ta un color tiki cla, modo cu e color por penetra den. Mira con bunito aki! Bunito bunita. Si esei tava di splikashon di tur e tres kamisanan, bo stèl bo kamisa desèmber aki, kòrda bo bo kreashon, e koko ku bo ta pensá na woki, si, e koko ku ta suena di kuechi, bo kreashon, N ta bot'é riba bo kamisa, un kamisa pa bo. Dios laga mi sa aki pa ti interesá den dje, i ama mi tin hudis tambe, esei no bot'é riba website tende, pero e tabata biniendo, i loke sea, riba pèchi, riba muts. Ta bo ta disidí. Des ya mami tuma kontakto ku mi i bo ta spliká mi bo idea, anto nos tin un kos di otro. Bo un felis dia pa bosan i danki bia mas bo sa bishitá mi wèpsait. Ami ta niki mata e di bursa for kuchi bo. Tin e bèla di sòrt i kora bon. Do what you can with what you have and where you are. You are not competing with nobody. Bo no ta kompitiendo ku yu hende. Bo ta kompitiendo ku bo mes. Úniko ku bo di ku sòri pa bo ta ma mihó ku bo ta ayer. Un felis dia pa boso alma.